Caernarfon, ac un o adeiladau eiconig y dre. Hen siop Harpers, yn gwerthu bob dim ar un adag, ond bellach Mantell Gwynedd sydd wedi ymgartrefu yma, a'i rôl yw cefnogi grwpiau cymunedol ac i annog a chefnogi gwirfoddolwyr. Mae Silwen yn un sydd wedi cael budd o'r gwasanaeth gan y Ganolfan Gwirfoddoli. Erbyn hyn, mae'n rhan o dîm Hosbis Hafan Menai, sydd wedi ei leoli ar safle Ysbyty Gwynedd, Bangor.
Dwi wedi bod yma man ers September blwyddyn dwytha. A dwi'n rili really enjoy efo, mae pawb yn dda, maen nhw'n supportive. Dwi wedi gwneud ffrindiau rili, really, rili really da yma. A mae wedi helpu confidence fi mor gymaint. I fi, sydd fi wedi dod yn hyn, ti'n gwybod, sydd fi dal wan adra yn tu, twydlo ddim yn si, pedwar wal. T'gwo' be' mae o 'di helpu fi a mor gymaint yn fatha relationships fi ffordd dwi'n communiceitio efo mab fi efo teulu fi. Mae o'n t- pigo fyny lot o c- skills t'gwbo dwi feddwl fatha cos ti'n interacio efo pobol trw dydd a dwi dwi jyst 'di hollol newid fatha o'n i'n siarad efo'r un o'r volunteers wsnos dwetha ac o'n i'n deud ers i fi yy nabo chdi blwyddyn dwitha ti 'di newid. fatha ti dod allan o shell chdi. A mae o wir nesh i'm sylwi fo ar y pryd. Wel dwi'n dod mewn yn bora a mae'n dibynnu 'c'os gynna ni yym key volunteers so os dwi yma cyn y key key volunteer dwi'n setio'r troli panad a biscuits i fyny. A wedyn ma'r clients yn cyrradd tua deg half ten a 'dan ni jyst yn neu' panad iddyn n'w neu' nw'n comfortable ista efo n'w siarad efo n'w gwel' su' ma' wsos n'w 'di bod. Mae wedi dysgu fi sut i t'god ti gor'o' neud hyn erbyn certain amsar a blaen so fi jyst fatha dim structured t'gwo' be' dwi feddwl? 'C'os dwi 'di dechra coleg so o blaen o'n i fatha o'n i'n ista'n class diwrnod o blaen ac o blaen fi fysa'r un so't of class clown a bob ddim ond ŵan dwi'n ffeindio'n hun fatha Y pobl fel a, ti'n gwybod, a blaen, a dwi yna i ddysgu, dwi'n yna i okay, wneud ffrindiau beth bynnag, ond dwi yna at the day, yna i ddysgu dwi. A y blaen, dim dyna beth sy'n gwneud, fi trio fatha mixio mewn efo'r grŵp, ia. Ond wan, dwi yna i ffocws, dwi'n ffocused. Os dwi angen help, fatha rhywbeth gwaith, coleg, na i ofyn, a blaen, sy'n fi jyst ddim yn deud yn byd, a sy'n fi'n, ti'n gwybod, fatha stresio'n hyn allan, a, a jyst meddwl, oce, okay, iawn, na i wneud o, a jyst stryglo a wneud o ron, ia. Pan dwi yn gael gradda fi, Fydda i'n mynd i university September nes- blwyddyn nesa i neu' mental health nursing a wedyn dwi'm yn hundred percent sio- siŵr o be' dwi isio neu' wedyn ond dwi gwbod na trw'r avenue ynna ag helpu pobol dyna be' dwi isio because dwi'n ga'l mor gymaint o fatha personal ti gwbo yym fatha rewards yn fod yn fa' 'ma jyst yn ista jyst even though na dwi'n ista jyst neud panad iddyn n'w on' ma' o mor rewarding jyst i Tibod, bod yn fatha cwmni iddyn nhw a gallu helpu n'w gweld nw'n hapus t'god even am few hours. So rwbeth fel 'a dwi isio neud yn efo yn y cymuned efo pobol.